croeso nôl i sianel YouTube Label Deg a Colon Gaeaf Hapus! Cyn i fi fwrw mlaen gyda'r fideo yma, chi'n gwybod y drill erbyn hyn, fi moyn i chi hoffi'r fideo yma, i danysgrifio ac i wasgu'r notification bell ymlaen fel bod chi'n cael eich ysbysu bob tro ni'n rhoi'r fideo neu vlog newydd lan. Nawr, gan bo hi'n Galan Gaeaf mewn ychydig o ddiwrnodau, o'n i'n meddwl allen i ddangos i chi, wylwyr Label Deg, sy bach yn funud olaf fel fi, cwpwl o edrychiadau gwallt, colur a dillad, munud olaf allwch chi greu ar gyfer Calan Gaeaf. Edrychiad rhif un bydd cath, felly beth am ni ddechrau gyda sylfaen i'n colur ni. Defnyddiwch unrhyw foundation, sdim ots pa un, jyst un chi'n defnyddio fel arfer, a rhoi hwnna dros eich gwyneb chi gyd. Nawr, tra bod ni'n gadlu hwnna i gyd synco mewn i'r croen, beth am ni symud flan i'r gwallt? Oce, okay, so rhanwch y gwallt mewn i ddwy adran, a wedyn bydd angen Um, bobbles arnoch chi, falle cwpl o'r bobbles um, elastig yma. A os byddwch chi wallt gyda lot o layers, falle cwpl o glipiau gwallt hefyd. Ni am greu space buns. Chi'n abod fi erbyn hyn, fi yn dwlu ar space buns. O, oedd hwnna'n anodd i gael allan. Oce! Okay. So, gwallt fyny fel sy'ch chi'n ei ponytail. Ni moyn rhein itha uchel fyny so bo nhw'n actio fel clustier gath, achos munud ola fydde dim amser 'da chi i fyn' nôl clustier cath, so ni am greu nhw gyda'n gwallt ni. A newn ni'r ochor arall hefyd fel bo' ni'n gallu gweld os bo' nhw digon hafal. OK, so fi'n eitha hapus gyda safle'r rheina. Nawr, i helpu'r broses, ni am blethu rhein, neu os bod chi'n methu plethu, odl, um, allwch chi twistio fe, ond fi'n credu fi am blethu fe. Oce, mae'r ddwy bleth gyda chi. Y cyfan chi angen neud nawr yw i greu nhw mewn i byn. A dyna ni, y gwallt wedi ei wneud, nawr ni symud mlaen i'r colir. Fe sy'n gret am y colir yma yw, um, dych chi ddim angen mynd allan i'r siopie a prynu paent arbennig, um, gobeithio falle bod popeth Ydach chi'n y tŷ yn barod? Yym, os ddim, mae rhei'n digon fforddiadwy a byddwch chi'n defnyddio nhw mwy na unwaith y flwyddyn hefyd. So, mae gyda fi um, eyeliner, mae yna wallt arno fe, mae dy fi eyeliner um, felt, felt tip eyeliner. So, mae gyda ni tip digon tena fel bod chi'n gallu cael y pres, pres, precision Precision. Precision yna. Yna nair. Uh, precision yna. Achos ni'n mynd i greu trwy'n bach, falle ychwanegu bach y llygad a whiskers bach. Dyma ni'n mynd. Mae'n cosi.

A dyma ni, y colur a'r gwallt i'r gath, yr unig beth sydd ar ôl nawr yw gwisg. Felly ar gyfer y wisg fi di dewis top di plaen syml. Mae dy fi'r sgert yma. Ond bydde um, trwsus di, jeans di, leggings di yn neud y tric. Wedyn i gyd fynd ar sgert, mae dy fi'r teits yma, par o boots di. Felly, na i newid mewn 3, 2, 1. A na ddangos i chi'r wisg gyfan nawr. Nawr fi'n gwybod fi'n edrych bach yn welw, ond fi'n credu wneith hwn weithio eitha da gyda'r edrychiad nesaf, achos ni am greu bwgan brain neu scarecrow um, ar gyfer yr edrychiad nesaf. Felly fi jyst yn topo lan gyda foundation, a fi wedi ychwanegu bach mwy o concealer tro yma, i roed um, sylfaen ychydig goleiach i ni. Wedyn yn defnyddio eyeshadow brush a'r palet yma. Ni am ddefnyddio lliw ychydig fwy tywyll tro yma, um, felly a'i fewn gyda y browni coch yma. Wedyn yn defnyddio'r un brwsh achos dim gyda fi lot o frwshes. Ehm awn ni ar un lliw o dan ein llyged ni. Oce so dyna'r llyged. Yy wedyn ni am ddefnyddio bach o bronzer. A fel arfer byddwn ni'n gweud wrthoch chi am flendo'r yym bronzer i fewn ond fi itha lico bod e itha harsh. ar gyfer yr edrychiad yma. So ni'n mynd yn naturiol, oce? Okay? Wedyn, ni'n mynd i fynd at... Oh. Oh. Yr eyeliner. A creu llinell. Ar y ddwy ochr fel la. Wedyn, am greu llinellau bach yn mynd lawr. Dyna ni am yr eyeliner am y tro. Nawr, awn ni nôl at y palette yma. O, mae upside down. At y palette bach yma. A ni am liwio um, y trwyn yn goch. Os bod dim dych chi eyeshadow coch na dim byd fel la, fydda eyeshadow brown yn eir tro hefyd, ond gan bod gyda fi bach, pam lai. A dyma'r colir am y tro. Gwallt yn mynd i fod yn syml. Rhannu'r gwallt lawr y canol a neud dwy ble. A dyma hi'r edrychiad terfynol, a fi jyst yn mynd i fyny newid yn gyflym nawr. A dyna ni am fideo heddi. Diolch i chi gyd am wylio, a fel wedes i ar y dachrau, cofiwch i hoffi'r fideo, i danysgrifio, ac i wasgu'r notification bell, fel bod chi'n cael eich hysbysu bob tro ni'n rhoi'r fideo newydd lan! Ond tan tro nesa, Calan Gaeaf hapus!